Moien a wëllkomm hei Essential Co After mam Luc a mam Michel oder Misha jo. Mir spillen hei The Walls an ech hoffen et wäert gutt sinn dass So Kanner Hëls de och op Luc?
Ok
muss ee sécher sinn.

So, wéi vill Holz hunn ech lo? 30, dat ass net genuch. Wat, wou bass du umgaang? Ech sinn ganz vir nach ëmmer.
Ech baue grad Holz of. Ja, ech och.
Waart, ech maache puer vu menge Programmer aus hei. So. Teamspeak natierlech un. Ep, esou. Dann hunn ech och eppes fir eropzelueden. Well ech lueden net oft erop. Wann ech eroplueden, dann ass et net dat, wat erop. Also dass Serverinfo a sou. Ech, ech weess e gudde Bam, wou mer kinnte campen duerno. Oder wat matt Dir?
Ma ech wëll elo nach Ressourcë siche goen. Ech hunn Crafting Table.

Dat, dat heiten ze huelen. Eisen hei. Autsch.
Ah, hei. Eisen ah, Uwe, komm.
Hey?
Wolf, wo bas de? Es sinn, es sinn hei, ech huelen Eise, wat?
Lass dich vum Wasser rof dran, da kënns de bei mech. Is schon do, ech fir an der, fir an der. Ja, me, da ma mol Holz, also Kuel.

Äh wat gëtt dann hei nach? Ah do ass jo nach Eisen. Helligkeit düster. An dir gesäit jo guer näischt. Oha, oh freck man, si bal wien eng Fackel hat. Weis Grundstein. Wëss du? Schon Eisen. Dann hei beim dra bleiwen, bis déi uewen sech zerklappt hunn. Wéi?
Ja, ja. Maachen ech souwisou.
Like. Ah, du, du.
Äh, ah, hin und so in einem anderen Team. Ey, Jengi, du gehörst nicht zu euch.
Wen? Du.
Ja, ich kann nicht dafür. Doch.
Okay, da kann ich ein bisschen dafür. Du hast, äh,

Dach bei eis war eng Këscht Jo eng Këscht mee. Verdammt ey. Do bass du! Jo hei sinn ech.
Also riets gesäis de wéivill Zäit nach iwwreg bleift gell. Nach 8 Minutten. 8 Minutten sinn et nach. Och geet jo.
Jo, et geet eigentlech schon.
Soll deen do hierno erem rofkommen, eropkommen, ey? Wéi?
Do ass een an d'Lach gefall.
Hehehe. Kiel sinn am mee hunn déi meescht Spiller. Wëss du? Also ech!
Juhu!
Also du waars elo ierndwéi esou mega haart grad.
An raus. Sou.
Luc? Ja.
Okay, na lo bass du bësse lues. Wien ass dat?
Wéi? IMS e Meedchen.
Ech weess net. Ja, pass op, dass hei da is näischt klaut.
Nee, ech hun alles an der Hand.
Okay. Dat ass Eng e bëssen Gefährt, et mat Holzkohl, zwar mee dat net. Ech geet ginn schon. drop. Ech hu lo hei bal genuch fir mir eng ganz Rüstung ze maachen. Oh, du Kalle.
Du kannst dat Eisen einschalen.
Oh, tut 17 Eisenerz die Kou. Ja, darfst du nicht. Bringt sie um. Ah ne, das gering.
So, da gehen ich mal da ran. Oh, mindestens nach ein Eisen. Ich brauche nach drei Eisen und dann bin ich alles, was ich brauche. Oh, hei war och schon Mensch, aber do se Do ass dat wat ech brauch
An ah, Hung
Nee ah, nee nee en Hung
Ja wo kann ech auch nach vielleicht e Schwert bauen Tierch kann ech nach
Hun den Eisen aus äh, hun dat nach du kannst dat kréim ech hun grad Eise von Du kannst halen du kannst halen schon méi wie genug
Kannst du mir dann noch e bësse ginn? Jo wahrscheinlech.
Oh fuck.
Léi am Start. Kann eng Ding zeeën eng. Hei ass näischt méi. So. So, äh, bei mir hëlt et nach op natierlech.

6 Minutten nach.
Wat mecht hat grad as et scho fort? Nee et hëlt grad.
Okay ech hat ech hat 37 Eisen oder sou keng Ahnung nee.
Keng Ahnung ech weess net. Hab ech däerf ech dat Eisen vun dir behalen? Jo wann ech fäerdeg sinn, also wann ech keen Eisen méi brauch, ech weess scho wéini dat ass dann.
Hei ass nach Kuel, dat brauch ech och.
Ech sinn op d'Sich nach no bëssi no Eisen, well ech hu keen, net genuch. Ech hunn eng schéin Höhle hei. Ech hunn eng richteg schéin Höhle. Ech hunn alles ofgestëbst. Hei hu si wierklech alles. Oh, elo kann ech mer och Bricke maachen, gäil. Ich komme schon mal einen Helm basteln. Fünf Minuten.
Hey.
Mich nach Platz bringen. Herr Disk. Der Teach muss nur von dem, aber von dem holen. Oh, scheiße, Gedanken.
Ja, ich will Eisen. Wir sind nicht so dick wenig. Par rapport zu, zu dinge, zu den gielen. Das weil es da net oppassen, dat, dat nervt mega. Da passe ja, net op. Yellow sinn ech, yellow. Ja, yellow bass du.
Wann keen Eise méi.
Nee. Also gi dat wat net brauch. So. Da kann ich auch schon Schung basteln.

Jo, ech brauch nach 14 Eisen. An da wäers du nach déi Rescht kréien. 14 an dann nach, nee, ech brauch nach 16 Eisen. Ah, nu hues du nach iwwereg.
Wéi vill? Ech hunn der nämlech nach nach 5 fir dech, falls der wëlls. Da lee se dran, ma wat s du wëlls. Mir schmëlzen hei souwisou elo alles.
Wéi kommen d'Schei erëm raus, ey? Dat ass elo d'Fro.
Et fänkt elo gläich erëm un. Et fänkt elo gläich un, Garen.
Ja, eben, dofir.

Oh, Mauere sinn erof. Oh mon Dieu, ech si erofgefall. Bass gestuerwen?
Nee. Wéi, d'Mauere sinn dann nach net erof? Nee, d'Mauere sinn nach net erof. Mama, ech mache mir nach en Eiseschwert. Wär mol gutt fir sech ze verteidege vläicht. Boah, ech géif mol vläicht den zweeten äh, Bug uewe maachen. Ech gi lo mol probéieren iergendwéi erop kommen an dann.
Sou, d'Halschent vun deem doten hei, d'Halschent vun deem doten do.
Wat ass lo fir dech, wat ass fir mech? Ma ech huelen nach
net méi sou vill, wat?
Mir sou vill Eise gehat nach. Ah. Hei sinn der 8, dat sinn der nach fir mech, mengen ech. Ech probéieren iergendwéi erëm eropzekommen. Ech brauch der lo nach.
Schnell ewéi méiglech, well. Nëmmen een Eisen an da kanns de huelen. So normalerweis kanns de lo. Do ass nach een eise wait ech ginn dat. Nee nee ass gutt ass gutt ech brauch näischt méi sou kanns alles huele wats de wëlls. Halleluja ech Da waard op mech. Yeah.
So Level eent. Hätt mer kéint villäicht verzauberen oder hierhin sou eppes hierhin zwënschen. Oh hei ass jo nach déck vill Eisen. Wow. Geil.

Een. Hei ja.
alles.
So. Lo ginn ech rop, well et fänkt un gell. An 10 Sekonnen.
Wie rop? War ich Kilo rop? Wat ich komme mat. Hien zwee ginn ech rop awer. Ah, gëff mir nach een Eise wann schlift. Jong.
Ja wat? Dann hei.

Wat loss mer eis net eigentlech net hei sinn? Well ech wees wou mer rop ginn. Komm rem zeréck.
Komm mer mat dir. Wees eng wou's na méi wäit rop kanns mengen ech.
Dann bauen ech mech einfach op. Oh nein. Sneak awer well lo kommen d'Leit heihinner.
Gesinn der.

Wouah! So, hallo. Ja, ech loosse mech lo e bësschen hei a mengem Verstopp. Ja, sécher.
Ja.
E kleng Verstopp an, ähm, do grillen ech. Wat mess du?
Wat?
Nee, net du.
Ah. Ech?
Ja.
Probéier grad iergendwéi hei erauszekommen. Ah, okay. Wëll nämlech net esou riskant goen wéi s du. Riskant wéi? Gees du iwwer hallef Bléck? Maan ech guer net gär. Ass et lo sou schlëmm? Jo, dat ass schlëmm. Ech kucken, ob keen do ass. Nee. So, lo geet meng Pickaxe gläich futti. Huelen ech meng nei. Eng Holz fir dech.

Oh, hei ass en Dungeon oder sou. Oh, hei ass eng Këscht.
Kuck mol, wat ass dran?
Mëllech. Sinn eng vill Saachen dran. Sou, hei rëm sneaken.

Kanns hänke bleiwen wanns de sneak drécks. Okay, ech hu sneak.
Ma ma ma. So, hei hei eng Këll noch. Ah, do ass nach vill dran. So, so, so, so. Schnell. Ech hun nach Holz. Ja, ech hun och nach vill Saachen. Waart, ech ersetzen dat hei mol alles. Eng Kask.

So. Weil d'Leit déi kommen lo hei rop an déi wäert mei ofschéissen wahrscheinlech. Ja dat wäerten se probéieren. Déi wäerten och wahrscheinlech hikréien.
Wie wees du dat? Well ech oft spillen. Also ja well ech schon oft spillen. Ke vertrauen an eis. Dach.
Wie si wäerten eis sowieso kréien, ieren zwee. Dun ass ee rouden, oder? Jo. Nee, dat ass der warscheinlech. Oh, fuck, ass bal erofgefall. Sou, lo setzen ech hei eng TNT, pass op.
Wat fir mech du TNT? Ma, säit ech dee krut. Vu wou? He lol. Sou, net upaken. Kuck, ech hunn och Feierwierkdéngens.
Okay, a well mir déi lo sprengen, da si mir jo futti. Nee,

Wéi ah Jong sou sou geet dat wahrscheinlech genau. An dat do huelt eis nach e bëssi mat.
Okay, vun hei kann ech nach drop zougräifen a vun hei.

Jo mir sinn zu 4, mir sinn déi mat de meeschte Spiller. Mir hunn nach 5 Géigner. Kënnt ee rap, kënnt ee rap, Eiserüstung! Bass du gestuerwen? Nee ech hunn e gesinn.

Maps you. MDG. MDJ.
Misha de Jong ass dat.
Oh, so einfach also.
An den 18 200 ass mein Geburtsdatum. Also 00, das kein 00 mehr, das sind OO. Ja, hallo sofort. Jetzt ist er weg. Wat hues du Soul Sand? Wat ech setzen, keng Ahnung, wat ech ginn, ech setzen dech lo an der Opnam. Äh.

Nee, sie sind do ënne, kuck, sie gin do.
Ah jo, se sin ze domm fir eis ze gesin. Mir mussen oppassen, muss oppassen, well hei kanns de déck liicht rofgeschoss kréie gin. Dass eng Gefor fir d'Mënschheet. Do gräift iergendeen e Rouden u, mengen ech. Kuck, op e Roude stierft gläich.

Op der Seit sou dass du muss mam klenge Fanger deen unhalen.
Klenge Fanger.
Ja da so. Mam Fanger niwen dem klenge Fanger. Am Ring Fanger.
Mat dem ech och grad mir du muss mega fest unhalen. Nee, musst du net. Also tank vun der Tastatur of. So, wini kommen se dann? Ech wëll lass se hei äh, kommen.
Loch mal e rof kicken. La la la la. Mir sie wetten sie euch net gesinn hunn. Ja, wahrscheinlich. Soll man ruf? Ja, das hei och eng Welt wo guer keen äh, Bam dran ass, dat war ech nämlich lech gëll schon de Wolf gespielt, wo ich an enger Welt gespawnt, do war keen eenzege Bam. Hei si jo A Beem.
jiddreen ass jo mega verrecke gaang, an ech an de Flëpp, e Kolleg, mir sinn an d'Mühlen.
Op der Säit ganz um Grundstein si mir eragaang, do hu mir eng Minn fonnt. Mir hat, jiddree vun eis hat eng Dia Rüstung an en Dia Schwäert mat. Mir hunn Zazug ofgedréckt. Ah sou, Dia Schwäert kéinten et ze och hunn. Ech mengen hei ginn et awer net esou vill Diamanten. Bis guer keng. Héiers mech nach gutt? Jo, ech héieren dech nach ganz gutt. Okay, sou. Lo wäers de mech villäicht besser héieren.
Waart, ech maache mol mäi Mikro méi haart. Ech hoffen. Schwätz mol.
Nee, dass, dass, also, hallo, jo. Jo, et geet. Lo ass besser. Hunn ech méi haart gemaach.
Schon Optifine, wann s dat kenns. Wat ass dat?
Ah, fir méi Lotsch kucken an so ja fir dass besser lebt dann.
Da kannst du jo méi genau kucke wou se sinn. Ja.
Blo sinn an der 1 a Green sinn an der 2. Mei sinn déi bescht.
Dass nach een dee fir eis kämpft ënnen.
Einer den och fir unser Team steet.
Dat awer de. Ey,

Du sinn der zwee gell? Ah jo Dat si rou Di oh. Di si man neen Da si gestuerwen
Ee oder?
Nee keng Ahnung
Di sinn du moll
Ech wee sinn net Kann du so genau zoomen, dat geet bei mir net Man weis es nicht.

Jack Mellisch.
Du, du eine Lachen da. Ah, das ist Schof. Schon noch wahrscheinlich ja. nicht.
Ich schon Kakaobohnen. Hey. Können, äh, können den Rob. Oh fuck. Er muss mal Rob kommen für das Sinn.

Fuck, ech sinn dout! Ah, ech sinn gestuerwen. Ah, ah, dat ass lo domm. Ah! Muss ja beleben. Ja, ja, sowieso. Ah, ech reeg mech op. Ech reeg mech op. Ja, du. Ah, ich hoffe, et huet iech gefall. Boah, ich si grad so am Stress. Oh. Uh. Ech hätte kéint locker dout man wie die hat all gut zu verzaubert kack
zauber dir ich verzau zweimal drop du was dout ja
ah, mit dem dumme bou ja. du fährt man miss nice den ti halen kapisch ja ich weiß Wofür han ich immer TNT für so ja, ich hab gedurcht äh, du gef ir den rob kommen du sos ja können den nach in rob man ja dann ähm, merci dass da nur geguckt tut an ja